Noswaith dda, mae hi'n ddiwrnod hanesyddol i dîm pêl-droed Cymru. Mae tîm Robert Page wedi llwyddo i sicrhau ei lle yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Qatar Drwy drechu Wcráin o un gôl i ddim, am y tro cyntaf ers 1958 mae Cymru wedi cyrraedd y llwyfan fwyaf un. Draw ynni at ein gohebydd chwaraeon Lowri Roberts sydd tu allan i Stadiwm Caerdydd. Diolch Amy. Ie, 1958 dyna'r tro diwetha' i dîm pêl-droed Cymru gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd. At hynny, ychwanegwch 2022, achos mae Cymru drwyddo i Qatar. Wedi gêm oedd yn llawn tensiwn, angerdd a drama, mae 'na elfen o ryddhad heno a chryn ddipyn o ddathlu. Cafodd Cymru! Y cyffro cyn y gic gyntaf. I'r cefnogwyr mewn coch y cyfle i wireddu breuddwyd a chyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 64 o flynyddoedd. So'n amazing fatha i feddwl bo' ni heb fod i World Cup ers gymaint o flynyddoedd mae o'n yym so'n literally'n amazing bo' ni'n cyrradd 'na. Ti'n gweld Cymru'n ennill? Ydw wrth gwrs ie. Ti'n hyderus? Ydw ie rhaid rhaid i fi fod. Cwrw neu ddwy arall a ie bwcio yy awyren i Qatar wedyn. Y Wcráin yn ysbaid i godi calonnau cenedl sydd wedi'u llorio gan y rhyfel nôl adre, a'r anthemau yn cyfleu emosiwn yr achlysur. Roedd yr angerdd yn amlwg, dwy garden felen i Gymru a chyfle cynnar i'r ymwelwyr. Dyna nawr, dwi 'di darbwyllo un o'r cefnogwyr i ddod allan o'r dathliadau, Iwan Rowlands. Iwan, yy, be wnaethoch chi o'r, o'r, o'r gêm? Yy, gêm llawn tensiwn, jyst, yy, dwi'm yn credu wnaethon ni ware'n gore, ond ar y foment mawr nath y chwaraewyr pwysig stepo lan, Gareth Bale a gôl yn amlwg, a o'n i'n ffili gweld yn iawn, ond y cwpl o tacls arwrol yn yr amddiffyn yn y, yn yr ail hanner, ac wrth gwrs, yy, pum munud i fynd, fi'n credu arbediad Wayne Hennessey yn, yn achub ni pryd oedd Wel, o'n i'n meddwl bod e'n un gol yr un a bod fi'n gwynebu hanner o'r arall. Mi wnaeth Wayne Hennessey gael ei gadw yn brysur iawn trwy gydol y gêm, do, rhai arbediad arwrol gyda fe. Do, oedd yr un 'na gyda phum munud i fynd yn arbennig o dda, ond ystyried yr amodau, chi'n gweld y glaw yn fan hyn nawr, doedd e ddim yn hawdd ar unrhyw gôl geidwad fan'na heno, ond nath e, nath e, oedd ei ddwylo fe'n dda, ystyried doedd e ddim wedi chwarae fawr ddim drwy'r flwyddyn. Yym, bydd rhaid i fi ddileu un o'r texts nes i ddanfon cyn y gêm pan glywes i bod e'n chwarae, Ond um, oedd e'n oedd e'n arbennig o dda. Oedd e'n heiddi'r ganmoliaeth gan y cefnogwyr ar, ar ddiwedd y gêm. Gair am Ukraine achos wnaethon nhw ddim rhoi'r ffidil yn y tŵ tan yr eiliad ola un, naddo? Na, text arall nes i ddanfon oedd yn dweud wneith Ukraine blino gyda hanner awr i fynd, ond petai fi'n bod yn onest, Cymru oedd yn edrych bach yn flinedig yn yr hanner awr ola. Felly, um, na, pob, pob war y teg i'r Ukraine. Maen nhw wedi gwneud yna ar rhyw rol i gyrraedd fan hyn. Fi'n credu bod ni'n lwcus bod ni wedi wario nhw ar adeg yma ar international break yn hytrach na mewn rhyw dair wythnos pryd byddaf falle wedi dod bach mwy match fit. Ond na, yn anhygoel beth sydd wedi digwydd i ni, yn anhygoel beth mae'r gymdeithas a'r chwaraewyr wedi wneud. Mae'n mae brofiad anhygoel i fod fanna heno. Iwan, diolch i chi. Mae Clydwen Ashford newydd ymuno â ni fanna heno hefyd. Clydwen, diolch am ddod allan. Croeso. Beth yw'r teimladau heno? O! Diawledig o plis, yndw tad, o'n i chwech oed yn 1958 a da ni'n mynd i Qatar, mae'n ifflo ni. Bendigedig. Uh, o'n i'm yn gweld o'n yn para ar un dim, o'n eisiau un arall, ond ar un o chwarae mor dda. O'n i'n meddwl bod Hennessy yn wirthiol, dwy waith yr afsafio ni, um, ond wrth gwrs mor hapus bod wedi digwydd. Chi 'di crybwyll rhai enwe fynna. Pwy nath greu argraff arnoch chi? Ni 'di sôn am Gareth Bale, Wayne Hennessey, pwy arall? Achos nath o un un ar ddeg y garfan gyfan rhoi o'i gore. O'n i'n meddwl bod Ben Ben Davies yn fendigedig. O'n i'n meddwl bod Ben 'di cael gêm dda, Nico 'di cael gêm dda. Um, I fyd, i ddweud y gwir, o bob un yn nhw wedi gweithio mor galed a fedrwn ni'n cwyno'r ddim ond nhw, chwarae teg. Tîm go iawn de. Yn ni'n clywed y dathliadau, ni ddim yn clywed Dafydd Iwan yn canu ar ôl fanna nawr. Beth oedd yr awyrgylch ar yr ar y gec ola yna, ar y chwiban ola? Anhygol, ac oedden ni'n gwitsiad amdani, o'n e be, bum, chwech, saith munud, o'n i, o'n i, o'n e beth i'n neud efo brics, so ni'n medru deud o'n e'n deud o, ond uh, o'n i mor falch o glywed i, a wedyn wrth gwrs, mae ma nhw'n uh, yna ar y pitch, wan, mae Dafydd Iwan yn canu yma hyd eto, ac Da ni yma o hyd. Na ni. Wel, ymlaen i Qatar. Diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi am ymuno ni. Gallwch chi ddod ymuno yn y dathliadau nôl ar y cae nawr. Felly, e, ei mi noson hanesyddol yma yn Stadiwm Dinas Caerdydd heno. Noson y bydd cefnogwyr yma yng Nghaerdydd ac ar draws y wlad yn ei gofio am flynyddoedd i ddod. Cedwch y dyddiadur yn wag, fe fydd Cymru yn Qatar ym mis Tachwedd. Ie, Lowri Roberts.